Ynha şu bilim ojagymyz bolan Magtymguly adyndaky üçünji orta mekdebimiziň taryhy barada aýtsak, ilkinji obamyzda mekdepler bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýylda gurlup başlandy. Şol ýyl obada iki sany başlangyç mekdep gurulýar. Olarda Saparow Anna, Ýalkapow Halap, Halyýew Magtymguly ýaly ilkinji mugallymlar zähmet çekip başlaýarlar. Ynha şu biziň duran üçünji orta mekdebimiziň ýerinde gadymy döwürde Ýuwangala atly bir gala bolupdyr. Bu galanyň haçan we kim tarapyndan gurlanlygy anyk belli däl, ýöne oba adamlarynyň ýaşulularyň gürrüň bermegine görä, gaty ir döwürde gurlupdyr diýlip aýdylýar. Günlerde bir gün şu obanyň üstüne duşman çozanda, bu galanyň ýaşaýjylary bilen aldym-berdimli söweş bolýar. Bu söweşden soňra Gan dökülýär, şonda şu mekdebiň demirgazyk tarapyndaky dereden uly sil gelýär, ýagşy ýagýar. Şol silem dökülen gany ýuwup gidýär. Şeýdibem bu galanyň adyna Ýuwangala, şeýle hem obamyzyň adyna bolsa Ýuwangala obasy diýlip at galyp. Bir müň dokuz ýüz elli dördünji ýylda şol galanyň içinde kiçijik mekdep salyndy. Bu mekdep bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda Magtymguly Pyragymyzyň Doglan gününiň iki ýüz ýigrimi bäş ýyllyk toýy mynasybetli Magtymguly adyndaky diýlip oňa Magtymguly Pyragynyň ady dakylýar. Ondan soňra bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda biziň häzirki duran täze mekdebimiz gurlup ulanylmaga berildi.
Magtymguly Pyragy diýlende diňe bir türkmeniň şahyry göz öňüne gelen hakda ol bütin dünýäniň şahyry höküminde orta çykýar. Ol türkmeni dünýä tanadan şahyr. Şeýle beýik adamyň biziň obamyzda ýaşap geçmegi, biziň obamyzyň howasyndan dem almagy biziň üçin iň bir uly bagt hasap edýärin. Magtymguly Pyragy adyny göterýän üçünji orta mekdebimizde şahyryň goşgulary, onuň döredijiligini okuwçylara öwretmekde gaty köp işler amala aşyrylýar. geçirilýän gurnaklar ýa-da bolmasa geçirilýän açyk sapaklar, şeýle hem hepdelikler, mugallymlaryň alyp barýan işleri şahyryň döredijiligini okuwçylaryň aňyna guýmakda gaty uly kömek berýär. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda üçünji orta mekdebimizde türkmen dili we edebiýat mugallymy bolup işleýän Aşyrowa Abadan mugallym, Häzirki Gerkez obasyndaky ýerleşýän Magtymguly muzeýiniň düýbüni ilkinji şu mekdepde binýadyny tutýar. Şu mekdebiň bir otagynda Magtymgula degişli ilkinji obanyň arasyndan eksponatlary, oňa degişli bolan golýazmalary ýygnap başlaýar. Ondan soňra. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda Gerkez geňeşliginiň Ýuwangala obasynda ýörite Magtymguly adyndaky şahamça muzeý gurulýar. Ondan soň bolsa ähli galdyrylan, ýygnalan eksponatlaryň hemmesi şol muzeýe tabşyrylýar. Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň iki ýüz ýigrimi bäş ýyllyk toýy bellenilýär. Şonda mekdebe Magtymguly Pyragynyň ady dakylýar. Şol şanly senede Häzirki mekdemiziň öňündäki duran Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň ýerine bu ýerde beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň heýkeli oturdylar diýlen ýazgy goýulýar. Bir müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýylda Magtymguly Pyragynyň gipsdan heýkeli Şetinin tarapyndan esaslandyrylýar. Ondan soňra bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda Magtymguly atamyzyň doglan günüň iki ýüz elli ýyllyk toýy mynasybetli bürünçden ýasalan Magtymgulynyň heýkeli goýulýar. Häzirki mekdebimiziň öňündäki ýerleşýän Magtymguly atamyzyň heýkeli iki müň on dördünji ýylda oturdyldy. Magtymguly Nak üçünji orta mekdebiň ilkinji gurlanda bir müň dokuz ýüz otuz ýedi, otuz sekizinji ýyllarda ýedi ýyllyk orta bilim bolýar. Soňra bir müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýylda orta mekdep bolup, bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda ilkinji gezek okuwçylar onunjy synplary tamamlaýarlar. Olar jemi on sany okuwçy bolup gutarýarlar. Magtymguly Pyragynyň goşgulary. Onuň wagyz-nesihatlary, şeýle hem edep-terbiýe baradaky setirleri diňe bir dil edebiýat sapagynda däl-de, hemme sapaklarda özüniň ornuny tutýar. Mugallymlar şol setirleri her bir sapak bilen baglanyşdyryp, çagalaryň aňyna guýýarlar. Biziň mekdebimizde Magtymguly Pyragy barada gaty köp işler amala aşyrylýar. Men özüm türkmen dili edebiýat mugallymy bolanlygym üçin diňe bir sapagymy okatmak bilen çäklenmän daşyndan çagalar bilen döredijilik işini alyp barýar. Çagalaryň goşgular düzüp ýa-da hekaýalar, beýleki hekaýalar hem-de makalalar düzüp özleriniň başarnyklaryny bir ýaşajygam bolsalar eýýäm özleriniň näme derejede näme zatlary başaryp bilýändiklerini görkezýärler. Ine men şol işleri Çagalar bilen bile alyp barýaryn. Bir müň dokuz ýüz elli üç, bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýyllarda Öwez we Gurbanlyby, Öwezow, Orazmuhammet, Nyýazmyradow, Öwezmyrat, Welimämmedow, Nury, Şirmämmedow, Akmämmet, Çarlyýew, Ata, Aşyrowa, Abadan, Gulyýewa, Annagül, Annaýewa, Amangül ýaly mugallymlar işe başladylar. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda mekdep kitaphanaçysy bolup, Annaýewa Ogultuwak işläp başlaýar. Soňra ol uzaldylan gülli toparlarda mugallym bolýar. Mekdepde bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji, ýetmiş dördünji ýyllarda müdiriň hojalyk işleri baradaky orunbasary wezipesi açylyp, ilkinji Myrat Mämmetguly işläp başlaýar. Şondan soň bu wezipede Şarlyýew Mele, Berdiýew Arazberdi, Berdiýew Amanmyrat dagylar işlediler. Bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýyldan häzirki güne çenli bu wezipede Orazmuhammedow Nurmuhammet işleýär. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylyň birinji sentýabrynda mekdebimiziň häzirki täze binasy açylyp ulanylmaga berilýär. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda mekdebe Saryýewa Sabyr, matematika mugallymy, bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda Adyýewa Baýramnibi, rus dili mugallymy, bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýylda Gabakowa Sapargül, türkmen dili we edebiýat mugallymy, Sapar Allaberdi fizika mugallymy wezipelerine işe başlaýarlar. Magtym Molla sözlär tili türkmeniň diýip, ýörite Türkmenistanyň Bilim ministrligi şeýle hem Magtymguly Adyndaky Ýaşlar guramasynyň bir geçirýän bäsleşigi bar. Şol bäsleşikde biziň okuwçylarymyz gaty köp gezek çykyş etdiler. Olaryň köpüsi döwlet derejesinde orunlara mynasyp boldular. Ine, şu ýyllaryň içinde. Meniň okuwçylarymdan häzir meň özüm bilen bile işläp ýören Gültäç Kulyýewa şol döredijilik bäsleşigine gatnaşyp, döwlet derejesinde birinji orna mynasyp boldy. Şeýle hem Maral Babaýewa şol döwlet derejesindäki bäsleşikde birinji orna, şeýle hem Altyn asyryň altyn dehlileri atly ders bäsleşiginde döwlet derejesinde üçünji orna mynasyp boldy. Häzir ol edil türkmen dili edebiýaty dersini tamamlap, ýokary mekdepde Aşgabatda mugallym bolup işläpdir. Bir müň dokuz ýüz segseninji, bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllarda käbir mugallymlaryň pensiýa gidenligi sebäpli mekdebe dürli mugallymçylyk okuw jaýlaryny gutaran mugallymlar işe geldiler. Olardan Gündogdyýew Gündogdy, Mämmedow Gurbangeldi, Muhammedow Nurmuhammet, Annaýew Gurban, Annaýewa, Ogulsapdy, Gabakow, Aşyrgeldi, Magtymgulyýewa, Annasoltan, Annamämmedow, Keýmir, Jumadurdyýewa, Ogulbike, Annamämmedowa, Döwletgül, Orazmuhammedowa, Güljahan, Gulamowa, Aýgül, Hojaberdiýewa, Gurbangül ýaly birnäçe mugallymlar işe başladylar. Bu mugallymlaryň birnäçesi soň başga etrabymyzyň dürli mekdeplerinde mugallym bolup zähmet çekdiler. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuz, bir müň dokuz ýüz segsen birinji ýyllarda mekdep müdiri Ataşarlyýew bolýar. Okuw işleri boýunça orunbasar Welimämmedow, Aky, terbiýeçilik işleri boýunça orunbasar Saparowa, Sapargül, bellenýär. Bir müň dokuz ýüz segseninji ýylda mekdepde. Etrap sport mekdebiniň toparlary açyldy. Onda ilkinji türgenleşdiriji mugallym hökmünde Saparow Gurbanguly işe başlaýar. Bir müň dokuz ýüz segseninji, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýyllarda mekdebiň gyzlar hem-de oglanlar woleýbol toparlary birnäçe ýyllaryň dowamynda etrap we welaýat derejesinde geçirilen ýaryşlarda öňdäki orunlary eýeläp, döwlet derejesindäki ýaryşlarda hem üstünlikli çykyş etdiler. Bir müň dokuz ýüz segsen bir, segsen dördünji ýyllarda mekdep müdiri Annamuhammedow Hallygurban bolýar. Bir müň dokuz ýüz segsen dört, bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýyllarda mekdep müdiri Hojamuratow Durdy boldy. Şol ýyllarda mekdebe Geldiýew Amangeldi, Meretgeldiýew Mäti, Jumadurdyýew Jumadurdy, Jumadurdyýewa Altyn, Şarlyýewa Gülälek ýaly Birnäçe işini ökde mugallymlar işläp başladylar. Bir müň dokuz ýüz togsan alty, iki müňünji ýyllarda üçünji orta mekdebimiziň müdiri Gulamowa Aýgül bellenildi. Okuw müdiri bolsa Jumadurdyýew Jumadurdy, terbiýeçilik işleri boýunça orunbasar Annaýew Gurbanguly. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda mekdepde hünär okuwy açylýar. Onda Meretgeldiýew Mäti, şeýle hem Annaýew Gurban, Mugallym bolup zähmet çekdiler. Ine, Magtymguly Pyraga bagyşlanyp ýa-da başga temalar boýunça düzme bäsleşikleri geçdi. Şol bäsleşiklere-de meň okadýan okuwçylarym yzygider gatnaşdylar. Ine, şeýle okuwçylaryň biri Dünýä Meretgeldiýewa şol Magtymgula bagyşlanylyp geçilen düzme bäsleşiginde orun aldy, döwlet derejesinde. Magtymgula adyndaky üçünji orta mekdebimiziň taryhy baradaky maglumat. Lary esasy ýygnan şu Annaýew Gurban mugallym obadaky ýaşap geçen bir müň dokuz ýüz otuzynjy, bir müň dokuz ýüz altmyş ikinji ýyllarda mekdepde uzak ýyllaryň dowamynda mugallym bolan Öwezmyrat mugallymyň, şeýle hem Annamämmet mugallymyň hem-de Bir müň dokuz ýüz elli üçünji ýylda doglan, şu Gerkez obasyndaky Magtymgulyň muzeýinde ençeme wagt zähmet çeken Nunnaýew Mättiniň gürrüňlerinden has hem baýlaşdyryp, şular ýaly maglumatlar bilen jemläpdir. Mekdebimiziň täze binasynyň gurlanlygyna şu ýyl elli bäş ýyly dolýar. Şo ýyldan häzirki wagta çenli mekdebimizde ençeme çagalara ylym-bilim beren, Terbiýe beren mugallymlar zähmet çekip çekdiler. Häzirki wagtda hem biz şol mugallymlaryň yzyny dowam etdirip gelýäs. Biziň mekdebimizden okap, ýurdumyzyň dürli künjeklerine, dürli önümçilik pudaklaryna işleýän hem birnäçe okuwçylarymyz bar. Häzirki wagtda hem biz Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän üçünji orta mekdebimizde şu Magtymguly Pyragynyň döredijiligini öwrenmekde, çagalara, Onuň goşgularyny öwretmekde hem gijämizi gündiz edip, birnäçe işleri alyp barýas. Magtymgulynyň döredijiligini öwrenmekde hem köp işleri ýola goýýas. Ine şu Magtymguly muzeýinde işleýän Abat Annagulyýewa hem biziň mekdebimiziň okuwçysy. Ol Medeniýet institutyny gutaryp, şu Magtymguly Pyragy muzeýine işlemäne geldi. Häzir ol işläp, öz döredijiligini görkezip otyr. Başga-da kän biziň mekdebimizde gazanylan üstünlikler, mugallymlaryň arasynda-da gazanylýan Ýylyň mugallymy, ine, ýaňky agzan şol taryh mugallymymyz şu ýyl welaýatda üçünji, Ýylyň mugallymy bäsleşiginde üçünji orna mynasyp boldy. Indi mugallymlaryňam arasynda ba, şol ýaly döredijilik bilen meşgullanýanlary. Her ýylda geçirilýän beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlap Magtymguly sözlär tili türkmeniň atly şygryýet bäsleşigine biziň hem Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän üçünji orta mekdebimizdenem ençeme okuwçylar, mugallymlar gatnaşdy. Şolaryň. Içinden aýtsak, bäsleşikde ilki etrap, soň welaýat derejesine geçirilip, ýeňiji bolan döwlet derejesindäki bäsleşiklere gatnaşdylar. Biziň Magtymgulady Nak üçünji orta mekdebimizden her ýyl döwlet derejesindäki bäsleşiklere-de gatnaşmaga hukuk gazanan okuwçylardan aýtsak, ýatlap geçsek, Gündogdyýewa Aýjeren, Gulyýewa Gültäç, Babaýewa Maral, Meretgeldiýewa Ogulmaral, Gutlyýewa Ogulmaýa dagylary aýtsak bolar. Mekdepde mugallymlardan göreldeli zähmet çeken başlangyç synp mugallymy Anna Tagan we Baýram Soltana Watana bolan söýgüsi üçin, şeýle hem mekdebimiziň türkmen dil we edebiýat mugallymy Annamämmedow we Döwletgül Magtymguly medaly bilen sylaglandy. Magtymguly Pyragyýewdir-a, Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasy, Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň. Edil şu iki setiriniň üsti bilen bütin bir Türkmenistanyň kartasyny çekip berip otyrdy. Ine, şo zat şondan başlamaly. Magtymgulynyň watançylyk duýgulary şol iki setirden başlaýar, meň pikirimçe. Şo zatlaram, şo watançylyk duýgyny okuwçylaryň aňyna guýup, soňra onuň edep-terbiýe baradaky aýdanlaryny çagalaryň aňyna guýmak biziň baş wezipämiz bolup durýar. Ynha, men hem şu mekdebe taryh mugallymy bolup iki müň on dokuzynjy ýylda işe başladym. Aslynda meň özümem şu Magtymguly adyndaky üçünji orta mekdebini orta bilim alyp, soňam Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine okuwa girdim. Soň mugallymlarymyň arasyna gelip, mugallym bolmak, mugallym kärine eýe bolmak bagty maňada miýesser etdi. Diňe bir men mugallymçylyk bilen meşgullanman, arasynda bir goşgy, şygyr düzüp, bir özüň. Goşgy goşanyňy hem duýman galýaň. Belki Magtymguly atamyzyň şu aýak basan ýerleriniň ýa-da şonuň bir ruhy güýjüniň bize täsir edýän bolmagy mümkin. Şu zatlaryň sebäbini men şeýle bir zatda görýän-de, Magtymgulynyň dem alan howasyndan dem almak, Onuň ýaşan ýerinde ýaşamak ýa-da şonuň o daglara çykyp, goşgy düzýän ýerlerinden ruhlanmak çagalara gowy täsir edýär. Şonuň üçin hem çagalarda birhili ylham, döredijilik diýen zat hasam öz-özünden döreýärmika diýip pikir edýän.
Men hem mekdepde okan ýyllarymda şu her ýyl geçirilýän Magtymguly sözlär tili türkmeniň atly şygyrýet bäsleşiginiň etrap, welaýat, tapgyrlarynda birinji orna mynasyp bolup, döwlet derejesindäki tapgyryna-da gatnaşyp, onda-da baş baýragy almak miýesser etdi. Ynha, şol şygryýet bäsleşiginde bir ýerine ýetiren goşgymdan size aýdyp bereýin. Waspyň etsem joşa geler bu zyban, Beýik Galkynyşly eziz Watanym! Bu ajap eýýamdyr galkynýan zaman, Beýik Galkynyşly eziz Watanym! Gaz geçirijiň asyrlara uzasyn, Awaza zolagy ýurdy bezesin, Näçe gezseň ýene gelýär gezesin, Beýik Galkynyşly, eziz Watanym. Şahyrlar waspyňa şygyrlar goşýar, Bagşylar şanyňa aýdymlar joşýar, Bu günki gün toýlar toýa ulaşýar, Beýik Galkynyşly, eziz Watanym. Pursatdan peýdalanyp, Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza edýän asylly işleri üçin mydama biz sagbolsun aýdýarys. Goý olaryň janlary sag bolsun işleri mydama rowaç alsyn. Ynha men hem şu pursatdan peýdalanyp bize okamaga, işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredip beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolursunlar aýdýas. Goý Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, il bähbitli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn, Toýlarymyzam toýlar ulaşsyn.